I ddathlu canmlwyddiant geni yr artist a'r awdur lleol Brenda Chamberlain, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn cynnal arddangosfa arbennig o'i gwaith. gafodd yrfa lwyddiannus ac amrywiol wrth iddi gipio'r fedal air am gelfyddyd gain ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, cynnal saith arddangosfa unigol yn Llundain a Chymru, yn ogystal â chyhoeddi nofel, drama, dydd-lyfrau a cherddi. Dywedodd Brenda bod yn sgwennu pan oedd hi'n teimlo'n trist a oedd yn peintio pan oedd hi'n hapus. Ond wrth cwrs mae'n uh, sgwennu journals y holl amser. So oedd yn sgwennu trwy'r cyfnod ond um, a mae'n trio wneud uh, y lluniau a geiriau at ei gilydd, a dyna beth sy'n digwydd gyda llif Tide Race a Rope of Vines. Mae yna duedd i feddwl amdani hi fel um, rhywun di-Gymraeg, ond os da chi'n edrych ar rhai o'r cerddi, maen nhw wedi benthyca o gerddi poblogaidd o'r ardal.

Our mothers are too poor to buy flour, our fathers are too lazy to fetch treacle. Please, may we have a pancake? I fi, mae Brenda yn person anhygoel achos trwy bwyd ei hun, mae, mae wedi bod yn gweithio jyst ar gyfer sgwennu a peintio a mae wedi bod yn cadw llygad yn syth at be mae'n eisiau wneud trwy'r holl bwyd. Dwi'n cofio pan o'n i'n rysgol oedden ni'n edmygu Brendan Fawr fel rhywun oedd wedi byw yn yn annibynnol, bod hi ddim wedi um, cael ei hunan yn sownd yn healau bywyd domestig, benywaidd, efo plant ac yn y blaen. Ac doedd 'na neb arall o Gymru oedd yn chwarae rôl 'na i ni fel fath o role model ynde? Mi dreuliodd amser ym Mangor, Llanllechid, yr Almaen, Ynys Enlli ag Ynys Idra yng Ngroeg, ac mi fu'r lleoliadau yna yn ddylanwad amlwg ar ei bywyd a'i gwaith.

Pan oedd Brenda ar ei lu, oedd gwaith hi yn lliwgar dros ben, ac oedd gwynebau y pobl mae wedi peintio yn, yn hir pob tro, gyda'r llygaid fel almond, y siap almond. Ac oedd, um, mae wedi peintio lot o plant ar enlli. Dydy e ddim yn peintio'r tirlun yn aml, so mae'n uh, anodd i weld Blair oedd yn peintio achos dim cefndir yn ei lluniau hi yn aml. Erbyn iddi gyrraedd Groeg, mae'r cwbl yn yn cael ei symleiddio, mae'r mae'r manylion yn cael i sgubo i ffwrdd, i raddau wrth gwrs efo'r celf, oedd hynny oherwydd yym diffyg um, arian i brynu um, defnyddiau ac yn y blaen. Ond eto dwi'n meddwl bod hi'n rhywbeth uh, yn ymwneud falle â chyflwr meddwl, um, yr amgylchiadau oedd hi'n byw ynddyn nhw. Felly dwi'n gweld bod na daith gyfochrog i'r geiriau ac i'r delweddau gweledol. o Tydrys i Idra. Mae yna ddathliadau o fywyd a gwaith Brenda Chamberlain yn digwydd ar draws y wlad ac mae awdur ei bywgraffiad yn gobeithio bydd y cyfan yn codi ymwybyddiaeth amdani. Dwi'n credu mae Brenda ddim wedi cael ei sylw mae'n haeddu um, eto. Ond dwi'n gobeithio achos mae yna lot o llyfrau yn dod allan nawr a mae cofiant yn dod allan yn y gwanwyn. Gobeithio yn y dyfodol bydd mwy o pobl yn cymryd sylw. Dwi ddim yn meddwl bod na neb sydd yn um, defnyddio'r ddau gyfrwng ma o, o sgwennu a peintio um, yn yr un ffordd a Brenda. A dwi'n meddwl bod na neb sydd yn cyffwrdd a a dyn i'r un gradda ac yn mynd mor ddwfn i'r psyche. Mi fydd na gyfle i weld gwaith Brenda Chamberlain yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd tan yr ail ar bymtheg o'r mis.